السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کریں تساں سب ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر خریت نال ہو سو ویور اساں اج ماشاءاللہ بڑے پیارے پلیٹ فارم تے گئے ہوئے ہیں بڑی پیاری لوکیشن تے اور بڑے پیارے مزیدار وی آئی پی جگہ تے اساں کھڑے ہیں ویور اساں کے توانا شیئر کرو اپ ڈیٹ دیو تاکو اے دے دے پہ تساں اساں ماشاءاللہ اساں آپ دے ایریا دے سٹیشن دے اتے آئے ہوئے ہیں تے اتو جتھاں کے جتھاں کے یعنی کہ ٹرینہ دا گزر تھیں دے جتھاں کے ریلوے دیں پٹڑیاں ماشاءاللہ ڈھیر ساری ہیں نال ساڑا اپنا سکول ہے گورنمنٹ ہائی سکول جے کو آدھے نا بڑا پیارا وی آئی پی نظام ہے اتھے تاکو ڈکھینے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے تساں ڈکھیا ہے تاکو پسند آسی انشاءاللہ تعالی اور تساں ساڑے چینل نال جڑے رہو تاکو پیاری پیاری نوی نوی اپڈیٹ مزید دی اپڈیٹ تاکو ڈیسو جڑے رہو ساڑے چینل دے نال تاکو اس اپڈیٹ دینے ہیں تاکو ڈکھینے اتھو دا ویو کتنا پیارا ہے بہت پیارا ہے ویور بڑا پیارا ڈکھینے اگاں دا ویو اے دیکھو ویور ماشاءاللہ اے ماشاءاللہ ویور دیکھو اے ساڑا کتا پور صدات تا سٹیشن تے بہت ساری تھے ریلوے پٹڑی ہے بہت ساری ہاں اتھو ٹرینوں دا گزر بسر تھین دے تساں دے دے پہوے نا تساں امید ہے کہ تساں پہلی دفعہ یہ نظارہ دے دے پہوے جو ساڑے شہری بھائی ہیں جو بھی ہیں نا اتھاں کن بہوں ساریاں ٹریناں گزردیاں ہن بہت پیارا لوکیشن ہے اتھے دی کیونکہ اتھاں کن بہت زیادہ بہت زیادہ ٹریناں دا گزر بسر تھیندے اور ایندے نال نال ہی ماشاءاللہ ساڈا پیارا گورنمنٹ ہائی سکول ہے نال اور اتھاں کن لوگ اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہونے نا ماشاءاللہ کھیڈن آنے تے تساں ڈیکھدے پے ہوے نا عوام کھیڈن تے لگی ہوئی ہے وی آئی پی نظام ہے عوام کھیلن تے مست ہے رواں دواں ہے شہر دی عوام جتنی ہے نا ساڑے اتھاں آندی ہے کھیلن بہت زیادہ عوام ساڑے اتھاں کھیلن آویندی اکثر اے ہن دا ماشاءاللہ ویدر بھی بڑا پیارا ہے تے اس سائیڈ دے سورے لتھا ہوئے بہت پیاری گرینری اتھے نظر دی پئی ہے بہت پیارا بہت پیارا لوکیشن ہے تے اتھاں کوئی اساں کھڑے ہیں انتظار کرینے ہیں کوئی ٹرین آویں تو کوئی ٹرین بھی دکھے سو ٹرین آندی ہوئی تے اتھاں دے دے پے انہاں سٹوڈنٹ کھیڑ دے پے ہیں بڑا پیارا ماحول بنایا ہے سٹوڈنٹ نے تے دیکھو بہت ساری ٹریناں دا سفر گزر ہے تو ٹریناں گزر دی ہیں ہر ایریا دی ہر سائیڈ دی ٹرین گزر دی ہر ایریا ہر سائیڈ دی تے سر میں دس کے ساڑھے تک کول ہے لیکن تو کوئی پیارا ویدر پہلے پہلی بار نیو ملن کو تو کو دیکھن کو چیزیں مل دی پئی ہو سی بہت پیارا نظام ہے سر اتھے ساڑھے ایریا دے وچ ساڈا اپنا ریلوے سٹیشن ہے یعنی کہ ساڈا منظور تھیا ہویا اتھاں ایریا دا ساڈے تحصیل دے وچ سٹیشن منظور کیتا گیا ایں گالوں اور اس سائڈ تو ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری گرینری ہے نال ہی یعنی کہ انہاں دی اپنی باؤنڈری پاتی گئی ہے بہت پیاری پیاری گرینری ہے تلے بہت پیارا پیارا سبز ہے اے نال ہی تھو روڈ ویندا پہ روڈ دے نال ہی اساں اتھوں ہی آئے ایریا ایتھے دا بہت پیارا نظام ہے تساں ساڈے چینل نال جڑے رہو ماشاءاللہ تہاکوں پیاری پیاری اپ ڈیٹ ڈیندے رہسوں وی آئی پی وی آئی پی نویں توں نویں مزیدار اپ ڈیٹ تہاکوں ڈیندے رہسوں ساڈے چینل نال جڑے رہو ویور امید کریسوں تہاکوں ساڈا بہوں پیارا ولاگ لگسی اج اساں انتظار اچ ہیں کوئی ٹرین دی کوئی ٹرین آ ونجے کافی ٹائم توں انتظار کریندے پئے ٹرین آوݨ دا کوئی ٹرین آندی نی پئی لیکن ویدر تاں بڑا پیارا بݨا ہوئے بدل موسم وی آئی پی پیارے پیارے بݨے ہوئے لیکن گرمی تپش دی ہیٹ دی وجہ تو کر کے نا گرمی بہت زیادہ ہے اتھاں یہ ساڑے بیک سائڈ دے اسٹوڈنٹ ایک کو کھیڑ دے پین ساڑے گورنمنٹ ہائی سکول دے نال بڑا پیارا نظام ہے میں آدھاں کسے کیا بات ہے لیکن ساڑے اسٹیشن دے حالی تک کوئی ٹرین تک ہے نہیں آئی ویٹ کریں دے پین کوئی ٹرین متن آن ونجے ٹرین آن دی تک کوئی ٹرین دی لوکیشن لکھے لیں ہیں

ٹرین ویور کوئی آندی کینی پی ہالی تکر کوئی ٹرین نہ آوی تاں اساں ٹرین دا نظارہ ڈیکھینے کیسا نظارہ ہے۔ اے ویور دیکھو اتھے ماشاءاللہ بڑی پیاری گرینری ہے اسٹیشن دے نال ساڈے بہت پیارا گرینری ہے سائیڈاں توں پارک ٹائپ دی بنی ہوئی ہے لیکن اے کوئی چیز بیجی ہوئی ہے بیجی ہوئی تاں یعنی کہ اے نی پتہ تھا کیا بیجا لیکن ہے بڑی پیاری گرینری ہے اتھے اے تساں دیکھو ماشاءاللہ بہت پیاری گرینری لگدی پئی ہے دیدھے پے وے ویور۔

لیکن انشاء اللہ تعالی تاکو اساں اپڈیٹ پیاری پیاری ڈیندے رہسو اج دا ولاگ ماشاءاللہ پیارا تھی ونا لے تساں ساڈے چینل دے نال جڑے رہو تاکو پیاری پیاری اپڈیٹ دے سوران دے اے نال ہی ول ساڈے نال ہی روڈ اے سٹیشن دے ماشاءاللہ سٹیشن دے نال روڈ گزر دے سیدھا بائی پاس تے ون چھڑ دے روڈ تے دیکھو کتنا پیارا نظارہ ہے اتھوں دا اے بہت پیارا ویلاگ تھیون والا ہے اج دا ماشاءاللہ بڑا پیارا مزیدار ویلاگ تھیون والا ہے تساں جڑے رہو ساڈے چینل نال تاکو پیاری پیاری اپڈیٹ دیندے رہسو ویور سارا چینل سبسکرائب کر چھڑا ہے فالو بھی کر چھڑا ہے تہاڈی مہربانی ہوسی تے ویڈیو ٹائم ساڈا واچ پورا کر چھڑا کرو ویڈیو پوری دیکھ کے دی کرو تہاڈی مہربانی ہوسی ویور اگاں چلدے ہیں اے سامنے یو فون دا ٹاور دیدے پے پے ویور

ریل گاڑی وی تے ٹرین گاڑی وی ویور کیا بات ہوگی ویور اے آخری لاسٹ چھکڑا اے وے اے جناب اوری بار کھڑے تھے انتظار کریں دے ساڈا کیا بات اے ویور جی اے گئی تھوڑی ٹرین ویور ماشاءاللہ ٹرین گئی گزر ساکو ڈو اجازت انشاءاللہ تعالی اساں کل نویں ویلاگ تاکو ملسو ہن پکا پکا اللہ حافظ ویور